हम जाहि सेक्शन लऽ के आयल छी ने ओ छै सूती साड़ी जे अपना एम्हर मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपुर ललसिंहसराय बेगूसराय ई सब साइडमे जे साड़ी चलै छै ने ओहि सा- सेक्शनमे लऽ के आयल छी तऽ आउ कुछ सैंपल देखै छी एकर रेंज छै मात्र एक सए दू रुपैआ एक सए दू रुपैआसँ लऽ कऽ हजार रुपैआ तकके रेंज भेट जेतै जाहिमे एक सए दू रुपैआसँ लऽ कऽ अहाँके दू सए तक जे भेटतै ने से मिक्स कपड़ा भेटल छै जकरा कहल जाइ छै पॉलिस्टर साड़ी कनि मिक्स रहै छै से साड़ी रहै छै लेकिन जे दू सएसँ रहै छै ने दू सएसँ लऽ कऽ जे हजार रुपैआ तक रेंज रहतै ने ओ रहतै प्योर कॉटन रहतै नमस्कार जय मिथिला जय मैथिली हम चुनू कुमार झा अहाँके स्वागत करै छी अजमेरा फैशन में अजमेरा फैशन जे कि सूरत के सबसे बड़का कंपनी छै एतय एकेटा छत के नीचा में अहाँके सब चीज भेट जायत जेनाकि साड़ी सूट लहंगा पेटीकोट ब्लाउज अस्तर बच्चा के कपड़ा मेन्स वेयर किड्स सबटा चीज एकेटा छत के नीचा में भेट जायत दोसर ठुआ जाय के कतौ के जरूरत नहीं छै तऽ अहाँ सब एक बेर अजमेरा फैशन आबू और साड़ी लऽ कऽ जाओ अब हम कुछ सैंपल अहाँ के देखाबे छी और बात करे छी अब अहाँ देख सके छे ई छे कॉटन साड़ी छे पांच पीस के सेट छे पांचटा कलर छे अब अहाँ देख सके छे छे ना पांचटा पीस छे पांचटा कलर छे पांचटा डिजाइनो अलग अलग छे अलग अलग कलर छे बुझलिए ने अब अहाँ देख सके छे बुझलियै ने तऽ अहाँ सब लऽ कऽ अजमेरा फैशन आउ लऽ कऽ माल जाउ देख सकै छियै एतऽ लैंग्वेज के अहाँके प्रॉब्लम नहि हैत जँ अहाँ मतलब नया घर से करै छी या फिर मतलब दुकान करै छी और अहाँ सब देख सकै छियै कस्टमर के भीड़ लागल छै शाम के साढ़े छः पौने सात होइ छै लेकिन कस्टमर के भीड़ लागल छै किया लागल छै से बुझै छियै आगा लगन छै आगा इन- ई मतलब रमजान छै तऽ अहूँ सब आउ अजमेरा फैशन और माल लऽ कऽ जाउ तऽ अहाँ देख सकै छियै कुछ वर्क के साड़ी छै वर्को के छै कॉटन में वर्क सेहो छै एमे कोनो भी चीज के कपड़ा क्वालिटी के गारंटी रहे छै एमे सोरोस्की डायमंड लागल छै पूरा साड़ी में वर्क कैल गेल छै चार पीस के सेट छै चारिटा कलर छै एमे हजार पीस अहाँ ले छियै दू सौ पीस ले छियै पाँच सौ पीस ले छियै तऽ अहाँ ऑर्डर लऽ सकै छियै हमरा अहाँ पठा सकै छियै स्क्रीन पर नंबर देल गेल छै तऽ अहाँ आबि आउ आबि सकै छी तऽ आउ नहि आबि सकै छी तऽ कम से कम पच्चीस हजार के अहाँ माल मंगा सकै छी ओहिसँ कम में माल नहीं होइ छै आ जब दोकान करै छी तऽ पच्चीस हजार में कुछ नहीं होइ छै भैया सेहो कहि दै छी दोकान करै छियै ने तऽ कम से कम लाख दू लाख रुपया माल भरबै तखने टा अहाँके दोकान एकटा देखाइ जे मतलब जे दोकान स्टार्ट करै छियै तऽ पूंजी बढ़ाओ पूंजी लऽ कऽ आउ आओर माल लऽ कऽ जाउ एहन सुविधा कतहु नहि भेटत आओर जाबे तक अहाँ लग माल नहि पहुँचत ने ताबे तक अजमेरा के माल छै अहाँ के माल नहीं है कतबो के अहाँ माल लै छियै पचास लाख के लै छियै या पाँच लाख के लै छियै पचास हजार रुपया के लै छियै तो अहाँ के माल नहीं है जाबे तक अहाँ लग माल नहीं पहुंचे अहाँ के बुझियो जे बैंक में राखल है पैसा तैं डराय के नहीं छै जे पैसा जमा लऽ लेत माल नहीं पहुंचायत नहि ओहि लए अहाँ टेंशन नहीं लेब माल अहाँ के जाबे तक नहीं पहुंचे छै ने ताबे तक अजमेरा के माल छै ट्रांसपोर्ट द्वारा हमर इंश्योर माल रहै छै आदमी के जेना इंश्योरेंस कयल गेल छै तेनाहि हमर माल के इंश्योरेंस कयल गेल छै तऽ कोन चीज के देरी करै छी आउ ने एक बार अजमेरा फैशन आब अहाँ देख सकै छियै पूरा सूती के साड़ी भरल छै पूरा सूती साड़ी से भरल छै आगा लगन छै आगा मतलब एहन आगा सब छः महीना लगन छै एहि छः महीना छः महीना लगन छै आब अहाँ बुझि सकै छियै आब ई देखियौ छै ने आब हमर दादी अम्मा सब सेहो पहिरै छथिन ने साड़ी मतलब सूती साड़ी अखन आम जे पीला होइ मतलब हल्दी भेले मेहंदी भेले से कलर भेले तकर बाद अहाँके चुनरी भेले पाँच पाँच पीस के सेट रहते पाँचटा कलर रहते पाँचटा डिजाइन रहते डिजाइन कलर अहाँके अनगणित भेटत अहाँके खाली क्वांटिटी कह के काज छै स्क्रीन पर नंबर देल गेल छै बुझलिए ने तो आओ एक बेर आबऽ के कत है आबऽ के छै सुराना वन जीरो वन उतरबे कत सूरत स्टेशन या उधना स्टेशन उधना स्टेशन उतरबे छे ने ओतसँ अढ़ाई किलोमीटर मात्र दूर पर छै सुराना वन जीरो वन सहारा दरवाजा रिंग रोड सूरत आउ एतय आबि कऽ अहाँ ग्राउंड फ्लोर पर आउ ओतय अहाँके लैंग्वेज के प्रॉब्लम नहि भेटत जे भी कोनो लैंग्वेज बजै छियै मैथिली बजै छियै हिंदी बजै छियै इंग्लिश बजै छियै तेलुगु बजै छियै तमिल बजै छियै कोनो भी भाषा बजै छियै अहाँ या कोनो भी स्टेटसँ छियै तऽ अहाँ लए टेंशन नहि लेब जे हम मैथिली बजै छियै तऽ हमरा नहि ओतय भेटता हम भेटब आ बहुत आदमी भेटता अहाँके ताहि लेल अहाँ टेंशन नहि लेब अहाँ आउ आबि कऽ अहाँके ई नहि बुझायत जे हम दोकानमे छी अहाँ अहाँके ई बुझायत जे हम खरीदारी करै छी ताहि दुआरे आउ एक बेर अजमेरा फैशन पधारू और माल लऽ कऽ जाउ वीडियो नीक लागे ने तऽ लाइक कऽ देबै सब्सक्राइब कऽ लेब चैनल और शेयर केनाइ नहि भूलबै जब कमेंट केनाइ नहि बुझ- बिसरबै और कोनो नया वीडियो लऽ कऽ अहाँ कमेंट करब तऽ हम नया वीडियो लऽ कऽ आयब फेर तऽ नया वीडियो लऽ कऽ अयबे करब तऽ और कमेंट करब नीक लागे वीडियो तऽ जय मिथिला जय मैथिली